Nos stay back, bo sa to? Nos a arma un set up p'e chelennan cuminsa bira candela! Biasa meke bo siento mira tanto cu bo sa bo manda strea na mi tira un baila pa mi wak si mi ta corda e bailawa. Esey t'e cu me meno, e cu importante ta entras muziek. Ah, cu tin ta type aki tin. Production! Bo buta keyboard cu no ta traba mi. Seh. La no encho la man tera. A mi siempre ta corda e baila, ese ta e cosa mas importante. Lo mihua nos no haya ep ok. Cu ta bay, a mi cambia cualkier otro be. Danki pa e strea, danki pa e strea, danki pa e strea. Ah, no cambia goki, wak, wak, wak. Sí toch! Ok! Awo baila te kai aki. Mi no ta kòrda baila bo. Ey! Nos a mira así. Stul ta drei aki den. Ke men di kosnan ta birando serio. Ara, a keda mi ku bote baila mes ora pa no sigui aki. Awoo! Mi ta wak mi ta kòrda di koki oh. That's the man Tera. Pero wara wara. Okay, the man Tera. Okay.

Mi sa kaba ki ta pasando. Entra sa kende ka nobo tambe pero la man tera no misti la man tera Ok, the man tera. Ok. Ki e koki ta dan do? Na mi ka i sinta wa. E koki e koki e koki a daña. E koki a daña. Ata e e koki mi ta cuminsa zona asina. Na mi ta ocu un otro koki pa mi wak wa. La no ba un kantika nobo pa mi wa si ta e koki mi a daña ota kio wa. Bo un brandau. Soldado a ta ei? Sí. Wara, wara, wara, wara, laga no, laga no buta un kantika style manera kantika kia sali no buta dindi di Pakistan. Awowo tin go!

Wara wara mi ta fix'e mi ta fix'e mi ta fix'e ai ai ai brother ai ai ai brother wata ta despues di un long time no stay back ta despues di un long time no stay back kiman di mane boso anto mira tur cos ta en el car tur cos ta bruha mi no sa mes kiko ta pasando akinan awoki mi no sa mes unda boso a bai ku ña un koña mita cera esaki sorry people a habla malu. Amigonan, mi ta manda bo sandja ki bananan, djaki bananan, awa ki e no ta pega mas tampoko, wara no, production no wordo mi ko, awa ki tin production den stand by, stand by ey ey ey rumannan. Ma cansa caba ya fe. Serio ruman. Ta wokey ma caba ipega e coke ando ma cansa. Sea awo ta awo bon anuar. Candela soldad. Warda warda tin un par de cosa ta fucked up aki. Na mi cohe esaki hoen ke esaki de aki den awo aki pa awo aki tur esten nos ta haci asina aki esaki pa bai djaki den pero mi no ta bisa ta mira aki den misa ta ki ta pasando ok brother laga nos haci asina aki awo si mi ta kere nos por tende si kere kantiga aki. Nan mester bay grandi den bo san pantaya nan a bay weka aki nan sorry pa e difficult technical e gatisa aki cu bay coyona ahi esaki ta den di spray Tell us why CDFI Make it a speaker make it a shoot in a. Bo ta bai di nobo ah. Esaki si mi sabe kaba kai ta djis un dia pasado bo sa kaba no antes nan ya nos ta riba ku nobo nos ta move activao pero oki e koki e koki ta ku un tiki long time ago no mi wak ta ki yo.

Mi ka tabo mi ka tabo den anochi con e primi enemigo rapiá pero fians no ta feel mi a sha den hotel riba aka den easy runka ta lèkè en skerp mi pa sigui wami den e wega mi ta feel mi like koji a wak. Na mi sali bisa bo san wak na mi sali bisa bo san kiko ta e e e con nan cu mi ta pasando den ekde wak rumannan production a sali buta mi pantayanan contra li kimen di ora mi kere mi ta cu e mouse hinke den pantaya kinan. E mous tin cu bay jaki pa mi wak e jaki cu yenco ke nan di wak. Production a brua tuk con eki den. Ta oki nos ta bo sa to ope go back ta oki nos ta riba e go back bon bon julis boss nos tey anuar fire sea no belasting dienst papia djente na ya oki mi debe na masha sea mes. Eh, nan mi sigui bute kopi pa bo samata aki, wara. Waki wa wa, awor mi ta yama ta trobe bira. Hon, bo production nos ta drechi koki ruman. No hoor de kosi, no no no no, production, production ta hoor de koki den wa. Koki riba risba no por wak mi gyal, fuck de enemigo nos ta come quick.

Antes o aki dinde bay bin ta pawa dinde rabia ku tur hende ta pa kur pawa. Okey okey okey okey okey esey tabata den di spray ku tin tantu views den dje su un dia tambe na mesa koki chiki i bek na minka e konanke tin otro pantaya di banda pa bo sa no spanta di tantu pantaya di mira meme tantu be ok awor tur kos ta tur bruha aki riba ruman serio tur kos ta bruha riba e laptop aki pero mi no wori ku nada mi ta haci esaki grandi cincuenta hende mi no por ni lesa mi no por lesa mes kiko tur hende ta mandando mi no sa si ta pega koki ta of Ta bo sa no ta mandando kos of nada mi no sabe mes kiko ta pasa na mi refresh ko aki pa mi ota kiyo mi bai den comments of ta of ta sè awo ok bon esei ta di refresh esei ta kinan ok bon ke mas a saka kos nobo ma tene ta tantu kos nobo tin den kaya ma pa ma faya tantu dia mi ke tende bariko nobo. Pare cu nan hopi ke tende awoki fiho fiho a no gana bo nada ey awey wara mi mester a tira un baila mi mester a tira un baila wara wara wara riba riba la mantera di encho no ade aki awey awey e koki treke da papia tanto kos den mi orea mi no sa ta ta ta ki yo ta papiando wei wa serio oke pero bon anyways. Bo te koe pa bo sa mira ta ki yo. Ma bisa bo sa wake up awoki. Stoel ta drei. Fe ora bo sa mira stoel drei ta kos serio ta pasando. Na mi sali splika bosan. Ara na mi bo te koe aki yo.

E kende ke kinda zona bon mafo ya man mi ta lanta para pa mi bai la e kue no ta zona bon mas mesua fiho mi ta bisa bo nos ta wak otro kantica no nos ta leba mai bai la ku encho Son e bo nan pei. E hombre aki ta bende droga den mi chet ota ki yo ruman. Kiko tei ruman. E hombre aki ta bin bende droga den mi chet sua. Ko ta papia si ko ta papia riba mi stroba mi ami sa bon bo sa nami ta tende ko ei to mati ami ta klapa rabia ku production ku tu koña aki be. No ta lubida fem na ingles si bo wak un palabra malo shiet suá no ta lubida rumon ok bon tiki tiki nos ta trata di esei nan mi wak nan mi wak ki bo sabi ki ey nan mi ka dika no bo no kan dika no bo ruman bo siempre lo ta keda pap pedi un chet pap pedi un chet mi ke pa kan dika no bo pa mi tende wak ta kiyo.

Wak belasting dinstig den Beibou tambe ta ke ta manda ku keda kita sèn fu hende su kuenta. Bo ta hende kai den debe. Ey, kandiga nobo rumannan! Ay no a yafi. Bo sa no ke tende niun kandiga nobo mete drenta Facebook ke style aki wa. Ay si ruman. Facebook ta tabata, No bon Romeo! Sòldat. Kiko ke tin no? Wah wah laga no biague nan bosa no na mi do ka diga pa no react pa no sigui fe amo for real for real mi ta bisa bosa paso enzo su kantika daña wara enzo sa ka kantika no bo ami ta indi pero awor mi ta sinti mi mes mane traha riba e konan wah mi ta sinti mi sta li rech na aki awor ora nan tin rato sera nan a bin kaya bek mi ta sinti mi traha traha. Ai sí, Mati, pasó awor ki mi bo bai tende niun kantika, boso no bisa mi bo sa tende ku ei kaba, kio, kio, e ku ei ta kika, kantika bieu, a mi ta kantika nobo boso no ta tende, boso no sa. Esaki a kacha ba. A kacha lo basa un poco mas riba media basa. No por wak aki, yo tin hende tin un tiki fresh, bo sa to. Tin na marcha atrobe e gai aki. E gai aki ta canta cu Siri ta papia cu bo. Su yo tin. Nos po. Ang, den e cantica bo caminda. Marsh, marsh. Un mei ku mi ta wak malanti ki marsh. Marsh ta rep style di mané ka mi kai di bon tardi. Am ka mi hambra yatra hopi. No bisa asina, mi wek di bisa. Awor a Albert.

Ey, bo sa con contento mi ta wak aki? Awor Estel ta draai. No a bon keinan, soldaat, yega. Awor cu mi ta den bo hoed, awor cu mi ta den bo hoed.

E ta eke no tin kon nobo mati ku video clip pasobra ketu bai nos ta buskando kos nobo ku video clip si bo kos no tin video nos no ke wak si bo kos no tin video nos no ke wak si bo kos ta bieu nos no ke wak mi tende par di gai aruba ta saka kon nobo ey shout out pa ali ras tambe ali ras big suporter mix tres Ke na mek stres awo? Mek stres, e beta hende ku ta kanta ruman aki yos ta kleter sèn esaki mek stres, mek stres no tin nada nada sali pasobra Come gai one month not official video sa bo erle ku a mane e konai ke mi no a wanda mei ainda paso mi no sabor di ku youtube ta li seja asinei yo si e konai no ta toka den e konan ku ta toka normal pero awoki no estoy tende saki pa no wata aki yo por ta pasaba ke kaba e ta one month.

Nos tin ku kuminsá, nos tin ku kuminsá bin ku un bailawa, paso Enzo su kantika pompa, esaki e video clip aki no ta na un video clip aun, cielo a manda koho, e nan no a cielo, cielo tin koho nobo, cielo a manda estrella, cielo ku koho bieu.

Riba kansa kaya wara. Kansa ke kaya. Sea parese nos no ta prepara pa e awoki dus así ta cuminsa binsi así ta bira e sun bo sa toch mes mes anua rumannan cu a megai di aruba mes tin wende mi mes tin wende bisa mi e gai di aruba su nomber un gai aruba sa cu bo un lasta i wak. Un nega ku dread ku lo kla asina, Nòmber, nòmber, nòmber, nòmber mense, nòmber. Bo sa ki yo? Leu mai koki, laga nos den ka facebook. Facebook si ta un otro wega bo mes sa ora nos drenta facebook cosnan ta bira serio pasobra tin gente riba facebook nan ta share nan ta papia bla bla bla bo mesa. Nos tin cu tene nos mes limitá tambe cu nan. Esnan ta beka cu nan. Su di el a siña un yol shuña cu la caya oca nan a sker den dje, to ta di un brug nan a sker to. Suerte brother no ta haña cu bon riba e waga cu no a yabe. Si nan a traha brug e fo na e aña y mati y awoki lo mester ta hopi mas facil pa nan traha brug toch. Si dios ta ki yo okay bon wara nos a haña nos a haña nos a haña cos aki riga aki.

Wak ke saka ya, no mi buta ya trobe wa. Wara, wara, no mi basile bon wa. E cantica ta dal, caminda no por buta ya trobe, e ta dal, awor ke, wara, e gaya aki tin e, e siko mi ta homber ke pa ser chaiba tambe, net mi ta bay wak, net mi ta bay wak. Mi ta mira Pitu de gayke su man. Gayke a pasa male Pitu male loke e koi ke do mi pa inter e videoclip. Pensamento cu mi tin ta grandi Ay mester Gucci ni Versace Ni mi ke bisa bo ki pa haci Gesprek nos pa tene riba e tema nan ta frágil No boe la faya mi nan. Promema los mi sa ke ta difícil Awor ke mi pa blasta e goki easy No bisa mi ken tortea mi ta bini. Soto na bo man ku porkeria di matiki. Mi fe ak bunita, komportá paran kafé kanika. Mi so ta pensa mi konan di bida. Mi ideanan ku mi vishon mas stima oe. Baby be aki no kise di spliká bo, sa si. Mali, bo ke pasa ku e bek? Aki bou sinta ke tup bai e tene wak wak e sinta bou e tene den su man ke tup bai un e awambu e awambu ka dune mea ka na bai si ku mi ah el a komo warde koi pa e awambu. Pues e homber cu ta ta prome den vida cu le cune mi no mira awoki amo lo a bay el a keda cune den su mantene pe amo. Intenshon ta wanta mi pa largo mi tin dos gèt i un kas pa mi dunaba mi tin hinda di pulubi den e kona mi tin pabo wai amo no lo lubi da mi nunka ora ku mi kana bòt de wega yega tu e kuma promete.

Te na final el man e bek. Ok, no, pero son eta. Cantica, ese está the song. Ese está the song, not even gonna lie. Que más tengo novo en calla. Um, um, no, aquí me miraba de modelar, nem aquí riba, um, Kura mi luga ayi. No ki mi a mira bo ta modelá nèchi den. Kura mi luga djendenan ku ta mara kabena ayi rumon. Dubai. Mira bo ta modelá nèchi den dubai. Nòmber karunan ayi no ta ni sali fen mi boka fen pa bo mira esaki. No bo un shornelo.

Pero aski ta gei ku ta ke da aaaaaa ke da yora no man na mi wak. E last e sa konko bon si a nan no wak ey ey ey no no Yu wek a tin fiang no a kompleto no stay tur tur no stay tur tur no stay tur tur tur tur no si wek a miss. Sea no wara no mester sende ki den sino nos den tur tur nos mega mes ta ntera completamente Yahve hise ko ki dal ebou sea nos lo drecha ki den tambe oe sa sea no no no pero wara wara wara No nos bambé con mi sigui riecto ara no mi emocionnan ta subi pero resto no mi dibi ke ta resto dia na aki no e dia na aki ta dia fey no hongo sa ta wara wara wara pero ma mustra bo si cu no stay papo kere ta wega tin mi no stay.

Wara ey, wara e streanan nos tur cuminsa stela un copa no tira para y baila candela aki den pero mi no sa cua son ainda pasobra e son cu nos a ta haci cu e riba dje di encho e coita cu e ta pega afem o ta hende siri ta papia de eco y ruman mi no sa mes keta pasando pero con tal homber aki ya we prome mate homber aki ta ta yora mi no ta gusta hopi. E ta basha si pero e manera ke ta basha e kota manera un tin ki haa pero awo aki e ta manera kontrole un tin ki mami yo Dios e kota a mi sa su producer of a mi sa mati awo aki e kota zona of e a bo sa e ta basha e ta basha e kota zona pon awo aki.

Bek ora su su su su konan semper ta bon flaco kua flaco esaki ta flaco ka bai fi facebook flaco ba tei bek ora ta ki ho flaco no real nega ta mira short out bo sa kaba. Koi pa bira odiamento na di bringamento riba tiramento si bo tin ganga djes bisa mi pa mi kue e ta bati pa mi dus mi tin ku bati p'e si un nega faya ku mi tin ku loro ba shushe riba shusha full ba anchi Ama ki ama ki tin

Am am am Ey kantika no bo kantika no bo no bo kieman di kos ku a sali no bo mi ta ke daña tantu ku a sali ai no mati ta manan tin hopi kantika ta sali roman sinku months ago ta hopi biu three months ago ongeveer three months ago ongeveer

Slide. Awor ke nos ta keda riba move shon asta aki den, Romano. Nos ta keda riba move shon asta aki den. Pasobra bo sa ku ta tur ora nos ta moviendo, kos ta pasando. Na mi kibra facebook, na mi kibra facebook. Mi tin ku buska un manera pa mi haña.

Dennis mai wak e na mi wak. Wak e pasa e kori ku FKP a buti ki na mi wak ta ken a buti ku ei tambe riba nan ku beehives? Nan ku vigilante. Nan no di bisa ki beehives tin ta maka ku FKP ku konake riba. Awendia no tin ku ni es mes awendia. Tu poku nan por nan ta buta riba media kon ku para keda riba kua website riba ki ku ta kin ta bisa nan what the fuck ki ta pasando hende ta buska kas riba hende ta buska kas riba dating app no no no man. Tur camindanan ta buta tur coho aki na mi wak amo kier bisami amo kier tin un coho nobo den caya no no wata kier yo

Hende ke produce kòk a hasi un bon trabou di produce kòk. Paso mi no ta gaya bo. E hòmber ke ey nka para e palabra na ingles, hulandes papamento huntu. Anto si e hende ku ta produce no a hasi un bon trabou ora ta sega ken ku ta la produce ku ei. E no ta zona bon asi ne koke ta zona e ta zona bon e no ta zona mal mi ta kere koke ta yega aki su manera prome kantiku a wazoo amo ke tin rato ta kanta ka ma ya pero no tin ku a hopi biu dios mi ta kere ku sa to den un di su prome kantikanan e ku ta zona bon.

e ta kanta hulandes, ingles ku ku papiamentu un tiki bruha e si ta kon kon e meta tira e konnan ho.

It's you and me Por un manera awa bota mi. Unico con mi no ta comprende dicon e ta make su e ta hopi di mix pero esaki ta sona mas miho ke. Esaki ta mas djei patron sto e ode no nos ta e bek completo ruman ke pasaba anto wara ruman na mi kami ko aki pumi mira ta kon completo ta wak no hasi wega yaki completo ta completo i mei ruman pasaba anto. Sende ki den. No wega wega nos ta e kompleto Yave tur kos ta kompleto ora mi bel masha dia mi tin gana di wak e koki ma keda wara ma keda wara ma keda wara awaki pasan tur awaki awe kaba sta li mane mi no sa si mi wak e oki yo bo sa to.

Production no ta cu e telefon. Mi ta kere nos ta bai hawe e stream aki te hir anto bo sa toch? Otro be eigenlijk mañan mañan mi ta gana di wak.

Nan di ban estrella nan I really appreciate it mi ta kere nos ta keda teki nan mañan ta dje bierne ta sabra ta ben dje domingo despues despues dje luna ta robi bendicion mi mira ki cos nan di e dende zona bashi genster nada ki den enfrente. Oca mi ta drecha aki den mi tin un stul mustra boso anda ki yo mi tin un stul aki mi tin un stul aki ku mi tin ku arma.

Sa a sa aki si tin kans pa e droge ki dik mi a hasi kens mes. Sende lampa sende bek trobe bai drumi trobe lampa trobe sende bek pa nos no paga mas. Bo sa mester ta completo. Bo sa mester ta completo. Bon, ok bon. Nan mester sin aki waha. Siguiente stream, nos ta wak e koki mesora e intimo. Mi tin yanda wak kier awe mes, pero mi tin yanda bai casa tambe. Mi tin yanda bai drumi tambe. Dus, bo sa to. Het was lekker zo. Het was lekker gezellig. Un bèk i spera hopi kos di nos. A wak kiko nan ta traha. Ku ora ku nan kuminsá traha boso nan sa ku tin dos dia riba vertraging ei. Subi flow i rech, pero a wak nos stay bèk. Cielo tambe ta riba vertraha en cielo no tin kende no bo no tende vertraha pero anyways gangsters you guys already know nan mi no quiero vertraha cosnan tampoco boes nan bay hasi boes nan contan cu bosan tin un hasi awe ta dje wipes mañana ta dje bierne mi ta wak bosan mañana.